ajaje nabi sallallahu alaihi wasallam zaati diin haadha diin qabdu haadha ibaadaa qabdu haadha qaceeltuu haadha rabbi sodaattu jechuma gabaabdu ta'e gizuma dura fuudhuu deemtu haadha tana filuun ilmoo sanii yaaduudha jedhe ilmoo ganaa dhuftu Gartee amma manni kun bu'uura bareedaa kanarra ijaaramnaan waan asii gaditti awwaallee waan beeknuuf boonnee asiin fooqii oli ol dabaluu dandeenyu. Kan ofiidhaafi waan jaarmeenii kun toleef jechuudha. Wulii jaarmeenii as duubaan dhufu asumarratti ijaaramaa deema. Jaarsaa jaartiin bu'uura lama jabaa jiruu jireenyaati. Yoo bu'uurri kun dhugumaan cimaan ta'in wanni as boodan dhufu hundi laaftuu taata.

maal jechuudha nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam akka hoga kana jama tunkahul marratu cufti warra hadiisa kana sharhii gun shurraahni hadiisa kana warri hiiyu akkana jechuun nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam xiyyeeffannaan ilma namaa hoggaa jaartii irratti xiyyeeffatu jaartii fuudhuuf deemu waa afran kana of dura qabee deema namni jechuu duba aadatan Dubartiin hawaasa tokko keessatti kan ittiin kan barbaadamtuuf kan namni fuudhuuf itti xiyyeeffatu yoo waan afran kanarraa tokko qabaatte. Horii qabaatu, bareedumina qabaatu, kana hunda walirratti qabaachuun nama tokko tokko kan rabbiin rahmata isaa godhe malee waa hunda walirra qabaachuun rakkisaadha. Tokko qabaatanii lama qabaatuun ni mala tokkollee kan qabnellee numa jiraa beeka tokko akkin hanjee yaa sheekh Jaartiin tiyya tuun waan afran kitaabni ni fuudhaniif jeesan takka illee hin qabdu. Ee miskiina nama rakkatee bara wallahi. Takkichuma illee hin qabdu. Rabbi si haa gargaaru. Namni bultii rakkate illee dirqama nu wajji mari'ata. Dirqama isaati. Marii goonee kararra keenya. Aboo sabbarii abboleessoo akkana hogani bari yaa sheekh wahuma afran silaa kitaabni juusanillee bartiyyatu takkallee hin qabdu jedhe. Ee miskiina wallah. Aadaa ilma namatti namni oggu fuudhuu deemu waan afran kana bu'uura godhata. Intalti takka horii qabdi ni barbaadamti. Qabeenya qabdi namuu fuudhuu fedha. Gariin bultiif barbaada. Gariin ammoo qabeenya san caccabsatuuf barbaada. Maal isa gata? hanga taate irraa caccabsadhee guyyaa isiin fincilte biraa deemaa minaa gabbaan jee ha barbaadus tu'uu laala. Dubartiin uf eeguu qabdi keessaa dubartiin maallaqa harkaa qabdu yoo jaarsa qabaatuu baate uf eeguu qabdi cufa namatti ni kaahidhaa ooluu hin qabdu. Rabbii sii kadhattee namuma dhugaan jiruu wajjin dhiiban eeggatuu qabdi malee anaa dhiira beekaa irraa hin caccabsadha jee ka deemuu jiran. Anaa beekaa na gaafadhu dhiira. irraa caccabsatuu ka barbaadu jira horii shanyummaa bareedumina namni kanaaf aadatti maal ta'e mikrofoonni kee kun waan hanga kanaafi namni waa fuudhaa ja ammoo fadfar bizaati diin intala diin qabdu filadhu jee nabi sallallahu alaihi wasallam ati afran kana keessa xiyyeeffannaan kee diin haa ta'u jee namni wanni jaartii barbaaduuf bareedu mina qabeenya warra warri isiidhaa nama jabaa ta'u jee diin qabaatuu jechuudha Ati hadaraa wannin sii dhaamu yaa nama aqlii qabu fazfar bizaati diini ta diin qabdu barbaaddadhu ta ribati yadaak goggogi akka jaan san hongawi ta diin qabdu barbaaddadhu je nabi sallallahu alaihi wasallam yeroo waa fuudhuu deemtu naman fuudhiniif hin hima namni fuute immoo sabrii nabi ayyuub rabbi si haa kennu ani maaltu na dhaqe bultii namaa keessa Namni duruu waan fuudhe fuudhee dabre. Wanni ati barbaaddu sabrii nabi ayyuub rabbi si haa kennu. Jaartii tee jabeeffadhu wajji jiraadhu. Namni immoo amma duraan fuudhiin hadiisa kana jala deebidu. Namni guyyaa fuudhuu deemu.

Nabiin akkana jedhe sallallahu alaihi wasallam. Bareedumina xiyyeeffatanii intala takka hin fuudhina. Bareeduminni isii sun isinirratti mataa jabeessutu malaa jedhu. Nin bareeda dirqama na jaalata na jalaa hafuun danda'u jechuu waan beektuuf gaalee sissuuti shiboo asitti gaale. Akkasi katabadhu naa siima. Hallettuu eessaa baasaa dhaqaami narraa gara dhaquu hin qabu jechuu beekti akka inni isa jaalatu. Izan gama jallinaa isii kaasa. Gara mataa jabaachuu kaasa. Bareedumni guyyaa tokko ni kuta. Nam- Bareedumni bareedumni nama hojii ture eessa garte ati? Dilli dullootaa kan amma fuulli sun ture kun guyyaa tokko kam ture? Akkam ture dulloonni kun ka amma fuulli isaa namni laaluu sodaatu kun zamana tokko akkam tureen jedhe. Zamana tokko nama bareedaa namni laaluu ture jechuudha. Horii jechan fuudhin horiin ni deema ture. Bareeduminni rabbi namatti hin fidine asumaa gabbaatee baajaji takka gahu yoo si goote fuulli fokkatee bara. Hangasuma fokkatee bara fuulli. Akkasi beeku. Gaafa fuudhuu deemtu yoo diin bu'ura godhatte wanni bakkarraan deemne ta zamanni hin jirjiirre haalaa amala bareedaa fi diin qabaatudha. Wanni qabeenya jaan, wanni aangoo jaan, wanni horii jaan tun waan namni guyyaa keessaa argachaa deemu. Bareedumina zaahiraati fi bareedumina keessaati fi ka gubbaa jedhanii jiru. Bareeduminni keessaa haalaa fi amala diini. Bareeduminni gubbaa ka isin hundi beeytan kana. Ka konkonaa, ka rifeensaa, ka morma dheerinaa, ka marroo gabaabinaa. Oo lakkaawi kana siitu beeka kana kitaaba. Kana hoganaame. Kana siitu haffase baabaa kiyya. Kana hoganaame. Siitu kana haffase.

Yoo Rabbiin iimaanaa fi qabeenyaa fi bareeduminallee bakka takka irratti intala takka irra waliin sii qabe Allah wanni hafe hin jiru kuni dubbii milkii yoon kaan ammoo ati wanni bu'uura godhatuu qabdu ogga fuutu haala bareedaa akhlaaqa islaamummaa jechuudha. Idaa ataakum man tardowna diinahu wa khuluqahu fazawwijuu. Walii galle moo waliin galle? Akkas ilaala. Diin bu'ura godhadha. Fuula bu'uran godhatina bareedumina fuulaa daalachummaa fi gurraachummaa bu'ura godhattee hin fuudhin. Diin laali akhlaaq. Ani waa sii dhaama. Waa sii dhaama akka nama jarrabetti. Akhlaaqni diin hoggaa jennu dirqama nama qur'aana khattame yoo hadiisa qara'e jechuudha. Kitaaba kiyyan sii maa beeku. Kitaaba kiyyan sii mammaasitti. Nama diin qabu jechuun nama adaba qabu ka diin jaalatu jechuudha. Akkasii qabadhu. Yoo akkas ta'uu baate bara dubra na bira qara'aa ture hogga na bira seenu hijaaba uffatee sun hogga na biraa ga'e feestalatti qabatee deemuun argee bara. Yoo qaraatii ka jettu taate qaraatii qara'uu qofaame. Uumaa rabbiin akhlaaqa bareedan nama uumata. Nama akhlaaqa bareedan rabbiin uume san ka diin jaalatu ni barsiifta uma rakkoon qabu quraana ni qaraatu. sii galee naafuun gallee sii gala amma dhageessee biyyoota siin jee kana diin bu'uura godhadhaa oggoo waa barbaaddan diin amala haalaa fi amala bu'uura godhadha taan ammoo hin kakadhu akka rabbiin sii guutu shakkii takka hin qabu horiin akka si dhufu horiin bakki inni barbaadu jiru ganduma tole barbaadu jira ho ganduma tole dhabee ala kana taa'u jira satun wanni ufiifuu wal hin taane ani eessan ol seena jeetuma taa'u jira yoo ati wal taate immoo nama dhufu nama wal ta'eetu rizqii dhaba takkaa kitaaba akkasii kana hin beekan imaan akkasillee nama hin dee'an Namni wal wal hin galle immoo rizqiin ka mana jirtuu nu ni baati. Jaarsi ni hiraara, guyyuu ni cinqama, manaa sooketa itti jira, meeshaan isaa odoo asiitti fiiguu yoo fedhe sa'idoo kanatti makiinaa nuuf dhawa. Jaarti yaadu jira waan biroo quban qabu. Horiin wal nyaataa deema. Horii wal nyaataa ta'e. Horiin jaarsaa jaartiin toofiiqa hin qabne katabi arran si hima guyyaa tokko arguuf teessa nyaadhamaa deema wal nyaata. Namtichi kun hamileen hin dalagu. Manni isaa jeeqamaadha. Kasaaraan oduma inni akka ta'u walakkatti guyyaa tokko waan fide kasaaraan itti buuti. Kana hundaa'u guyyaa dura manaa gad fiigu san si malee naan dhalanne jee waan argirra bu'e ee miskiina wallaahi. Umrii asitti ciqileen boo imimmaan ofirraa haquu teessa kanaan yoo waan anammaan siin jiru kanarraa gorte ciqilee kanaan imimmaan haqatuu teessa dhiira meeqa jilbaan lafarra deeme an kan siin jiru. Sujuudee lafarra deeme. Odoo sujuudellee milkaa'e maal qaba? Sujuudee sami allallee dhabee achumatti hafe. Hata minaa siimaa. Jiruun siimaa beeku. odoon hubatin qubaan gubatiin. Humna teetiif deemi nama diin filadhu rabbi si milkeessa. Kamaa amara zawjata bi ikhtiyaari zawjiha jaartillee jaarsa filadhu jeen nabiin sallallahu alaihi wasallam.

yaada wajji kennan namni diin saatiif jaalattan ka amala saatiif jaalattan yoo intala teessan kadhate kennaaf jedha nabi sallallahu alaihi wasallam akkamittii jechuu umma kun maal jechuu Yaa akhii hawaasni kun baay'inaan namni wal fuudhu namuma wal beekutu wal fuudha. Akkasii bar baay'inaan zamanuma kana olii gad oriitanii bakka gartan hundatti fuudhaa deemtan malee akkasiin uummanni rasuul wal beeka. Mucaa intala isaanii dhufate kana mucaa kana beekan warra isaanii beekan fira isaan beekan. Mucaa ganda keessatti haala bareedaa qabu ka beerri gandaa hundi du'aayii godhuuf. Ah! Aboo silaa mucaan akka iyyalee akkuma ka abaluu kana naa ta'e. Mucaa kana rabbi isa haa guddisu. Mucaan kabajaa qabu akkanaa ka hawaasa isaa keessatti kabajaa qabu. Kammoo masgiinni isa beeku. Ka gandi isa beeku. Masgiidatti kabajaa qabu, gandatti kabajaa qabu. Intala ta'e yoo dhufe kennaaf jaa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Masii galee kennaa. Yoon kaanillee namni wal gaafata. Boo mucaa kana maal irraa beeytan mucaa tokko nama wal aakiru zamaan. Mucaa feesbuuk irratti beekamaa ta'e miti. Mucaa qilleensa irratti beekamaa ta'e miti. Mucaa lafatti beekamaa ta'e. Na duraan dogoggoriin hadaraa. Dubri si harkaa kutee mataa dhaabdee teessee na biratti hin kokkofleen jiru. hin kokkofne utan si harkaa dhufe mucaa beekamaan an jiru mucaa lafatti ka lafti beeytu ka ollaan beeku ka aaliin beeku ka masgiinni beeku ka hawaasni isaa beeku kana mucaan beekamaa malee mucaa feesbuuk irratti beekamaa ta'e mucaa online irratti beekamaa ta'e

Yogguma amma isiin teessu tilifoonni qalaw jee way ajaa'iba rabbi anumaa qur'aana banee taa'u kanuma tilifoonni keetu yoo jedhe. Miskiina wallah. Anumaa qur'aana kana hojjetu tilifoonni keenya bu'e. Wal sossobiina wal sossobaat ulaa'ika hum badiisaati. Ilmi diin beekan jechuun kan anjuu kana malee wa illaa tafa'alu yoo namni diin qabu hoggaa isinit dhufe namni amaanaa qabu isinit dhufe maal intala kennuuf bu'urri kee maal fuudhuuf bu'uraa jira kennuuf yoo wanni ati bu'ura godhattu maal baay'inaan nuti wanni bu'uura godhannu aboo mucaan kun hojii qaba. Mucaan waa dalagaa wayii ni qaba. Beekama waa beeku. Namni waa hojii hin qabne intala takka akka itti bulchilee ulfaataadhaa beeku. Gaafiin tun hamtuu kiyyaa hamtuu jechuu kiyyaa miti. Bu'urri nuti intala irratti heerumsiifnu immoo kana ta'uu hin qabu. Ufiif hin dhaqee akkas naan jedhanii bar maal dalagaa hojii qabaa naan jedhanii bar. Gaafa garii ustaazaan jedhu bira dira dhawaan tun waan wayyaa ustaazummaan isin dalay jiru. Bakka birootti namni ustaaza si jalaa hunda gahu beeku. Dira dhawaan tun wayyaa ustaaza jenna maashaa Allah ma jaandu. Hoosisa nama hedduun akkasii goose ustaaza. Ustaaza inni illee dhugaan ustaaza gandaan sobnee beekan. Masii galee maal hojjetaadha dura wanni si gaafata. Salaatallee namni takkaa na gaafata hin jiru. Bu'uura waan akkanaa bu'uura godhachuun kana bu'uura godhatan na boo namtichi kun dura nama nagaa bulfataa intala tana. Kana bar lammiin tiyya akkas turtee bar aboo nama akkamii mucaan intala bulfataa akkana gaafataa ture abboonni tiyya. Nama intalatti kennuu ta'u waraabessatti foon feene moo hattuudha zabanyaa goone moo kana moo kanaami akkamiidha lammiin ka gaafatu moo mucaan gostam yoo fagaate eessumni isaa yoo eenyu lafee gaafata kiyya lafee barbaada lammiin kiyya lafee barbaadaa ture moo mucaa warra eenyuti yoo beekuu baatan moo ilmaan baluu baluu moo gostam gosatan eessumman isaa yoo eessumman isaa warra kana warra kana maashaallah kennaniif hin tanan Namni bulchuu hin dandeenye duraanumaa fuudhuu dhufaame akka itti bulan isaa beeka itti kennan. Jiruu hojii bu'uuraan godhatan. Yoo namni diin qabu isinitti dhufe hanqina biroo qabu immoo hojii harkaan qabu yoo qabeenyi guddaan akkasitti inni qabu hin jiru mana hin qabu mala ni qaba immoo mana hin qabu mala ni qaba kanoo kanaame Namni akkanaa dhufee nama nagaati hanqinni isaa akka namni fedhu as macinnaa laakii miti naggaadee cimallee miti anastanyaa naggaadee illee miti namuma jiruu isaa jiraachisu ka ijji wade'aaf ni dhoorkatan intala dura hin kennu jarri maal nyaachisaa jedhan Yoo namni amaanaa qabu hogga isinit dhufe, namni diin qabu isinit dhufe intalatti kennuu baattan takun fitnatun fil ardi wa fasaadun kabiir. Badii guddoo uumamaa beekaa nuun jee Nabii sallallahu alaihi wasallam. Diin bu'ura godhannee yoo kennuu baanne, haalaa amala bu'ura godhachuu yoo baanne hogga intala kennu. Horiin hama jechuu kiyyaa mi beeku? Namtichi maallaqa qabaatuun, mana qabaatuun, mala qabaatuun, makiinaa qabaatuun abaarsa jechuu kiyyaa mi beeku? Ammoo bu'urri nuti intala itti heerumsiifnu san ta'uu hin qabu. Waan san irratti san dura bu'urri namtichi qabaatuu qabu diin qabaatuu qabu. Wanni kun tirfiin horiinis ni kuta, aangoonis ni kutti, wanni hundi ni kutti. Booda namtichi mee dhugaa si himuu mee qajeellotti. Dubbillee waa dubbii fuudhaa heerumaa miti ansumatti hin himatu. Anillee anna uumaa lan godhaan uumaatti hin kafalu atillee naan kafaltu anillee uumaatti hin kafalu. Namni hogga dura walitti as yaa'u kana hundi isaa afaan isaa bareedaa, haalli isaa dhibbaa dhibbatti bareedaa fakkaata obbolaan. Guyyaa wal bira dhufee harka keessa wal naqatee akka itti qaben beeka waliin jee

Hogga takka harka wal naqate waraabessi waraabessummaa sat deebi'e. Leencinis leencummummaa deebi'e. Adurreenis adurrummaa deebi'e. Uuman isaa adurreedha jechuudha. Uuman isaa waraabessi. Kaan ni fakkeessi. Haa fakkeessi kun ni kute waraabessuma kanaaf fuula kee dura taa'eera. Akkanaa beeki bultiin akkanaa beeki dilli akkana zeeroo ta'e kun akkana ta'ee beeki. Yoo bu'urri hanga fedhillee ta'u akhlaaqa bareedaa ta'e, naamusa ta'e, adaba ta'e, diin ta'e horiin dhabamus, aangoon dhabamtus, dhukkubni bu'us, balaan buutus jarri kun nagumaa wajji jiratu. Nasi galee nagumaa wajji. namni ganaa ilmoo horuu deemus akkasii haa laalu fitnaa argamaa jabaadha waqad ictubira ikhtiyaaru zawjati saaliha haadha bareedduu jaartii nagayaa bareedduu filachuun kun laalamee jira min huquuqi xifli haqa ilmoon qabdu abbarraa jechuudha ilmoo haadhuma agartirraa ilmoo dhaltee ilmoo sun umrii ni azzabamte akkamitti azzabamte Namittiin hogga xiqqoo si wajjichi deemte irra guddoo waan isiin gootu bultiisan diidi. Diidee kutti gara rabbiin kuchiise. Mucaan sun rakkate moo rakkan? Intalti sun rakkatte moo rakkanneen jedhu intalti haati kutte sun. Atillee wajji rakkatta. Mucaan booda komii abbuma kiyyaa rabbi jazaa isaa haa kafalu bakkuma argetti na dhalee isaatu akkanaan gudee jedhu umriinuma abaaramta qabriitti illee. Haqa ilmooti haadha nagayaa irraa ilmoo horuu qabda. Ikhtaaruu linuxafikum. Innal irqa dassaasa. Hiddi kun hattuudha. Hadaraa bishaan keeysaniif bakka filaa jedhu. Akka sareen ta'in bakkuma agartee fincaanaan deemin akka saree kolkolan. Ish maal jettan? Saree hin ta'in buleessu saree. Bishaan keessaniif bakka filaa. Hiddi hattuudha. Hiddi kun hattuudha. Hiddi lammii keessaa achi deemee waan bara dheeraa hatee ilmoo ta'e akkas godhee sitti as baasu. diin bu'uura godhattee diin filatu qabda. Fashalli duniyaa dhibbarraa hangi tokko jaarsaa jaartii haala amala hin qabneetu sababaa bultii diiguudhaati. Baay'inaan dubartii akkaa gara hin qabneetu jaarsallee diigee ilmolleen fashaltee jiruun fashaltee akkatti wal aanan dhabde.

maslahaa qabatamtuu taate ala xifli ilmo irratti fida. Tolinni haadhaa, tolinni abbaa. Haga dandeenyetti mucaa intala itti kenninus filanne, intala fuunus filanne, filmaata kanarratti bultii jaara. Bu'ura bareedaa lafa keenya jechuudha. Faayidaan bu'urri har'a nuti tolchine kun yaa'uudu binnafici taammi deebisee maal kenna? Bu'aa guutuu tahe maslahaa qabatamtuu taate mucaa kanaaf kenna jechuudha. Ilmoo ganaa as booda dhuftuuf jarri lamaan bu'ura bareedarra keenya kun ilmoo sanii bu'aan isaanii ilmoo san fayyada.

Maatii waduuda maatii jaalatamtuu mutahaabba wal jaalattu ta'iishu fi zilli ta'aaliimil islaam joolleen mana nigirtii keessa guddattee fi joolleen mana qabbanaawaa tasgabbaawaa keessa guddatte akka tokko hin taane beektaati dhiibbaa guddina ilmoo irratti qaba yaa'iin guyyuu haati fi abbaan mana keessaa godhan mucaa lafaa ilmoo lafaa ol deemturra dhiibbaa qaba Tanaaf warri tarbiyaa ilmaanii akki ja'an haadha abbaa yoo waan isaa wal moroman illee jira ilmoorraa achi bahanii wal moromuu qaban. Waan irratti haasawanii wal amansiisan illee yoo jiraatu ilmoo fuuldura ta'anii akka waliin moromne ilmoo fuuldura ta'anii akka waliin lolle ilmoo ofirraa takka achi baasanii takka irraa achi bahanii Guddina ilmoo teetii keessatti yaa'iin digirtiin amma ati mana keessaa haadha fi jaarsaa jaartiin taasisan kun ilmaan guddachaa jiru irratti dhiibbaa guddaa dha. Intaltinis boru akkuma aayyoon tiyya gooten godha jette. Mucaanis akka abbaan kiyya aayyoo tiyya bulche asirraa qara inni akkasi bulchuu deema. Basii galee tanaaf maatii tasgabbooytuu keessaa dhalatuun tasgabbaawaa nama gooti. Maatii tasgabbii keessa guddatu hadaraa wanni isinii dhaama. Mana keessan mana yaa'iin godhina. Mana keessan mana nigirtiin godhina.